Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa. Hukuklary kemsitmezlik. Dünýäde amala aşýan hemmetaraplaýyn özgerişlere garamazdan, aýallaryň hukuklary häzir hem kemsidilýär. Käbir ýurtlarda emläk eýeçiligi, miras almak ýa-da maliýe hyzmatlaryndan peýdalanmak aýallar üçin elýeter däl. Bu hukuk çäklendirmeleri olaryň maddy taýdan garaşly bolmagyna getirýär we ösüşine böwet bolýar. Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda kabul edildi. Onda aýallaryň hukuklaryny kemsitmek diýip, aýal-gyzlaryň diňe jynsy aýratynlyklary sebäpli adam hukuklaryndan we mümkinçiliklerinden mahrum edilmegine aýdylýar. Aýal-gyzlaryň hukuklaryny kemsitmeklik gönümel we gytaklaýyn görnüşde bolup biler. Gönümel kemsidilme kanunlar ýa-da döwlet syýasaty aýal bilen erkegi aç-açan deň däl göreninde ýüze çykýar. Mysal üçin, aýallara emlägi miras almagy gadagan edýän kanun gönümel kemsidilmäniň anyk mysalydyr. Gytaklaýyn kemsidilme gönümel görnüş ýaly aýdyň bolmaýar. Bu görnüş haçan-da, deň derejeli kanunlar ýa düzgünler aýal-gyzlara oňaýsyz täsir edeninde ýüze çykýar. Meselem, bir edarada hünär derejäni ýokarlandyrmak üçin uzynly gün dolulygyna işlemeli. Seredäýmäge bu ýagdaý adalatly bolup görünse-de, Ol aýallary gytaklaýyn kemsidip biler. Sebäbi aýallaryň çaga ideg etmekde esasy jogapkär adamdygy göz öňünde tutulmaýar we olara iş şertlerinde eglşik edilmeýär. Konwensiýada gönümel we gytaklaýyn kemsitmäniň ikisiniňem bardygy ykrar edilýär we ýurtlar olaryň öňüni almaga çagyrylýar. Konwensiýa laýyklykda düýpli deňlige getirmeklik üçin kanun esasly hem-de kanun esasly däl kemsitmeleri ýok etmek ýurtlara tabşyrylýar. Bu ikitaraplaýyn çemeleşme aýallaryň bilim, zähmet we syýasat ýaly dürli ugurlarda hukuklaryny amala aşyrmakdaky päsgelçilikleri aradan aýyrmak üçin möhümdir. De ýure kemsitme, Jynsa görä göz-görtele kemsidiji kanunlary we syýasaty öz içine alýar. Bu kemsitmä garşy göreşmek üçin ýurtlar öz hukuk ulgamlaryny täzeden gözden geçirmeli we jynsyna garamazdan ähli adamlara deň garamagy üpjün etmeli. Hukuk reformalary örän wajyp, sebäbi olar deňligiň esasyny goýýar we milli derejede aýallaryň hukuklaryny goramaga niýetlenen. Döwletler kemsidilmeleri aradan aýyrmak bilen, aýallaryň kanun gadagançylygy bolmazdan hukuklary doly derejede peýdalanar ýaly şert döretmeli. De fakto kemsidilme kanun esasly däl hem bolsa, ony aradan aýyrmak üçin deňsizligi öňe sürýän jemgyýetçilik kadalaryna garşy göreşmek zerur. Munuň üçin hemmetaraplaýyn kanunçylyk üýtgetmeleri girizmeli we jemgyýetiň garaýşyny üýtgetmäge gönükdirilen maksatnamalary düzmeli. Stereotipleri ýok etmek we gender deňligini ilerletmek üçin ýurtlar bilim ulgamyna maýa goýum etmeli we jemgyýetiň habardarlygyny ýokarlandyrmaly. Sebäbi kemsidilmäniň iki görnüşine garşy göreşmek üçin Konwensiýanyň talaplaryny ýerine ýetirmeklik hökümetleriň anyk tagallalaryna baglydyr. Mundan başga-da, Konwensiýada döwletlerden, şahslar ýa-da guramalar tarapyndan amala aşyrylýan kemsidilmelere garşy öňüni alyş çärelerini geçirmeklik talap edilýär. Muňa deňsizligi dowam etdirýän kanunlary we amallary üýtgetmek ýa-da ýok etmek girýär. Bu borçnamalar hemmetaraplaýyn häsiýete eýe bolup, gender deňligini üpjün etmek üçin jemgyýetde syýasy, ykdysady, sosial we medeni ýaly ulgamlaýyn üýtgeşmeleri talap edýär. Şeýlelik bilen, Konwensiýa bütin dünýäde aýal-gyzlaryň öňündäki böwetleri aradan aýyrmagy we hukuklardan dolulygyna peýdalanmagyna mümkinçilik döretmegi maksat edinýär. Konwensiýada deň iş üçin deň töleg üpjün etmek, Kärlerde jyns boýunça aýrylamak meselesini çözmek we işewür zenanlara goldaw bermek arkaly ykdysady taýdan güýçlendirmegiň möhümdigi nygtalýar. Konwensiýa laýyklykda, zenanlaryň ýolbaşçy wezipelerde we syýasy edaralarda işlemegi goldanylýar, olaryň karar kabul etmäge işjeň gatnaşmaklary hem öňe sürülýär. Şeýle-de Konwensiýada bilimi özgertmek, habardarlygy we mümkinçilikleri artdyrmak arkaly zyýanly jemgyýetçilik kadalaryna we stereotiplara garşy göreşmegiň möhümdigine üns çekilýär. Umuman aýdylanda, Konwensiýa aýallaryň hukuklaryny bozýan ähli düzgünleri ýok etmäge çagyrýar. Eger döwletler Konwensiýanyň ýörelgelerini durmuşa geçirseler, her bir adamyň özgermäge mümkinçiligi bolan has adalatly we deň hukukly jemgyýeti döredip bilerler.